Abusuafo welcome to this very show abusuafo me din de Kwasi Fosu ɛnɛ nso yɛba bɛdi nkɔmɔ na yɛbɛpie mu ɛwɔ yɛ maame ne adeɛ nyinaa ɔno ne me special guest Patricia Konadu Peters madam Mrs wodeɛ ka no short no sɛ Pat Peters ɔyɛ Ghanani Ɛnna wakɔtena Amsterdam, Holland, akyɛ abɔ bra wɔ hɔ. Ɔsan yɛ Kumawood actress. Onim system no mu paa. Na ɛnnɛ nkɔmmɔ a yɛba abɛdi no fa me ne wo ho ne ɔman Ghana ho ne asomdwoeɛ ho. Ɛnɛ nkɔmmɔ no yɛ mmienu ɛne ɛka abɔ mu. Ebi si eh, eh, eh, bill no yɛmpaase LGB LGBTQ anaasɛ moka no sɛn, LGBTQ1 plus ne deɛ ɛkeka ho, ebi se gay nsɛm, ebi se lesbian nsɛm, ɛna ayɛ dagya wɔ ɔman Ghana mu. Wabɛto so wɔ Ghana ha, na ɔbaeɛ no ɔse ɛneɛ no nyae, ɛyɛ ne tan. Ah but menim nsɛm a wɔka kyerɛ yɛn. Ɛna nea ɛka ho biom, Edin Slay Queen asekyerɛ ne sɛn? Ɛyɛ dɛn na ɛbaeɛ? Adɛn nti na ɛexiste? Hwan wone Slay Queens? Ɛho nkɔmmɔ kakra nso yɛbɛdi. But yɛn maame Pat Peters ɛyɛ obi a ɔbɔ ne ho mmɔden yie paa. Sɛsɛ a meka sɛ yi, she has to her credit magazines More than deɛ ɛwɔ hɔ but kakra wɔ ha a ɛnɛ mɛpɛ sɛ yɛbɛdi ho nkɔmmɔ kakra aka ho. Subscribe, share, like, comment na yɛni nkɔmmɔ ɛwɔ channel yi so. Absalom to be precise, amammerɛ hemaa ɛwɔ me nkyɛn a title no yɛ deɛ de ama no hɔ sɛ fata. Maame yɛ mo afehyɛ pa. Afin committee.
Title no nti na wɔsrɛ no a. Title no wama me ɔwɔ ti mu ayɛ me dɛ. I just love it. Yes.
Absalom, amammerɛ hemaa. Yes. You deserve that. Papa. Mm-hmm.

Me koraa me werɛ afii ɔyɛ me sɛ mede akokɔ no Ɛne hwɛ, ɛne ɛwɔ ahaa he?
mede amane wom. Ingredient no Ah, nti was ingredient no na ɛwɔ ha for no. the benefit of my viewers let me quickly do this ansa na makɔ kan ingredient no. Eh, yɛ maame Pat Peters ɛna ne mfoni wɔ ha no. Obi bɛka sɛ ei picture beauty ɛdeɛ deɛ ɔsa ɔtumi ɛsesa paa. Hwɛ hanom no nso hwɛ hwɛ hwɛ. Yɛbɛhwɛ ingredient na ɔde yɛɛ.

Ɛyɛ ma ɛyɛ magazine a meyɛ no wɔ Amsterdam hɔ. Mede ha yi hmm. Mede nhemfo ne ahemaafoɔ. Me ara me bobɔɔ ahemaa ma nkorɔfoɔ. Sɛ bi yɛn fa sɛ flat wei yɛ buo kurom a mesi buo kurom hemaa nie. Deɛ ɔda akyire no yɛ Kekistan hemaa. Deɛ ɔda akyire no. Kekistan.
Kekistan. Ɛyɛ flat bi din.

Wonderful. Yɛ ma dɛn na woka fa magazines yi ho ne why this? Oh ok, sɛ meka magazines yi ho asɛm a na ɛbɛyɛ me ankasa m'abrabɔ ɛfiri sɛ mankɔ sukuu annuru akyiri biara just eh, kane ne ɛka no form four ɛna me me me wieeɛ but I really wanted to polish my English nti meyɛ nipa a mepɛ magazines tɔ paa

Yɛrɛ um, wobaeɛ nkyɛ yɛ bisa bosome baako ne ɔha. Um, Ghana, yɛse mmara bi abaeɛ sɛ yɛbɛpaase osi ɛmpaase o, ɛkɔ parliament amanfoɔ ɛkeka wɔn ho ne ade. Woyɛ amammerɛni deɛ, LGBTQ anaasɛ LGBTQI plus o, sɛ Q o, sɛ deɛ ɛkeka ho. Lesbianism, gayism, woyɛ obi a woatutu kwan bebree. Ɛte sɛn wɔ hɔ, na aba Ghana nso? Yɛhwɛ sɛ bill no mpaninfoɔ se no, majority no se no, yɛhwɛ deɛ ɛkɔ akosi round. Do you have anything to say about it? Okay, mɛka biribi kakra afa ho a, sɛ me menni ha. Yeah. Ɛna sɛ wohwɛ mu a madi mfeɛ aduosia nsia yi a, me mfeɛ no deɛ dɔɔso paa medii no wɔ nkuro, aburokyire, nkuro foforɔ so. Na mewɔ kuro bi a yɛfrɛ hɔ Holland. A Asɛm a wobɔ so yi, ne farebae ne ne panyin nyinaa, ɛhɔ na ɛwɔ. Ɛhefa? Ɛhɔ na ɛwɔ? A Ɛhɔ na ɛwɔ. Holland? Yes. Ɛhɔ na mekɔhunu sɛ ɛkwan da hɔ sɛ barima ne barima ware, ɔbaa ne ɔbaa ware ma yɛmma wɔn certificate wɔ Stadthaus. But, eh, meyɛ Kristoni. Me, ɛhɔ deɛ menkɔ hɔ, ɛfiri sɛ sɛdeɛ Nyame asɛm si kyerɛ me no, mentumi nnye nto mu nnɛ, na mentumi nnye nto mu kyena. Na adeɛ baako a menim ne sɛ, me kɔntɛ koraa mete, ɛnyɛ me na mehyɛ mmara. Enti mebaa Ghana no so, matete, mate sɛ biribi rekɔ so, yɛfrɛ no slay queen ne adeade, kyerɛ sɛ, I for one, me, mente aseɛ, mennim ade korɔ, mennim sɛdeɛ ɛsi teɛ, gye sɛ maba mu yi na obi hyɛ da kyerɛkyerɛ mu, mente aseɛ. Okay okay ansa nea ba deɛ ɔbɔɔ so no nso ɛno nso ka ho deɛ but yɛnhwɛ biribi te sɛ wo se Amsterdam yɛ baabi a anaa Holland yɛ kuro a ɛwɔ hɔ barima ne ɔbarima tumi ware ɔbaa ne ɔbaa tumi ware ne and so on and so forth woakyɛ sɛ woyɛ kristoni woyɛ amammerɛni what is your take because woyɛ Ghanaian citizen ɛɛ nyɛ wonhyɛ mmara deɛ nanso we yɛn nyinaa ɛka ho ɛna ɔman no yɛ ɔman ɛɛ what is your take? Oh me na me mfoa so.
Yɛn mpanyinfoɔ nyɛ dɛn wɔ hɔ? Yɛn mpanyinfoɔ wɔ wɔn si ho kwan. There is a some quarters no so kyerɛ sɛ ah saa foɔ no ɔmo wɔ ɔmo wɔ questions mmienu mmiɛnsa bu so ɔmo ɛɛ some questions no bi yɛ sɛ ah wo se yɛ ma ho kwan na wo ne bɛɛ wo nyɔnko bɛɛma ɛnyɛ dɛn ɛnware anaa ɛnna wo nso se yɛ ma ho kwan na wo ne wo yɔnko baa Ɛna a na ɛnware. Na hwan na ɛnkɔ wo na wo mfa no nka sɛ wo ware no? Ɛneɛ yi sɛ yɛkɔ Nyame asɛm a wɔse yɛnwo na yɛnnɔre wɔ asase yi so nti it's like ɔbɔnefoɔ no pɛ sɛ wɔ blɔko saa Onyame asɛm no a waka Sɛ ɛba no saa deɛ a na kyerɛ sɛ wiase rekɔ awieyɛ Ɛna deɛ yɛhunu no sɛ wiase so so Awurade kyerɛ sɛ Nyame Nkronkron wɔnka nkyerɛ yɛ sɛ ɛrekɔ awieyɛ saa Yɛntumi mpene so Dabi dabi dabi dabi dabi. Dabi! Dabi, dabi, dabi, yɛntumi mpene so. Yɛmmrɛ yɛn amammerɛ mu kakra koraa from mmara no side ne ade no, yɛhwɛ yɛakan amammerɛ ne ade no a, eh, ɛyɛ abususɛm. Ei! Ɛyɛ, ho. Obi sɛndee me ayi video bi seesei a, ɛwɔ me telephone so. Ɛyɛ abaamuwaa bi a ɔwɔ kuro bi mu, na ɛm sɛ hɔ no nhyɛ da nyɛ kuro kɛseɛ, ɛyɛ bibi, Ghana ha yi ara. Ɛna ɛm sɛ wɔn akoto no so sɛ sɛdeɛ saa wɔ ho.
Hwɛ a mogya gu ne tiri so. Bosom a na ɛsi wɔn fie ɛm sɛ bosom no kekaa ne ho ɛma ɛsii kɔmfoɔ bi sɛ obi de fi aka efie hɔ. Ei! Wɔn de no abutu ho de ne nsa agu ɛyi so atwa gyan de mogya no agu ne tiri so de bi agu ne nsa so. Dabi me nua bɛrima ano ɔden. Dabi yɛntumi mpene so. Ɛtia yɛn amammerɛ koraa. Ɛtia yɛn amammerɛ. Nananom mpene. Obi rekasa sɛ, Yɛse mmra, yɛnyɛ nea ɛhyɛ mmra, na yɛn mpanyimfoɔ kɛ, kɛ, kɛ, kɛ, twinkle of an eye na ɔkyena yɛbɛsɔre a, deɛ ɛbɛkye no yɛse wom, wɔn agye atom, wɔn pene so a, how will you feel? Ei, asɛm wei deɛ, ɛnneɛ na asɛm aba, na menim sɛ Nyame, wɔmma kwan saa. Ɛfiri sɛ Awurade asɛm ma yɛte aseɛ sɛ, ɔhene akoma da ne nsam. Deɛ ɔno Awurade pɛ na ɔdane no kɔ. Awurade nkurɔfoɔ so wɔ abɛn mu. Wɔn kronkron wɔ wɔ abɛn mu reyɛ adwuma. Awurade mma kwan. Awurade mma kwan deɛ nie, ne Sodom and Gomorrah no, afei na na aduru hɔ. Bebree nso advocate sɛ ɛnneɛ obi ate n'aso rewɛn sɛ yɛhu sɛ biribi kyea kɔ baabi a yɛmpɛ pɛ. Total black out in demonstration do you sign with that ɔman no nyinaa nsɔre yɛnyɛ demonstration. Ɛna meka sɛ wohu sɛ me menni ha kyerɛ sɛ nkɔmmɔ yɛ yɛredie yi ɛyɛ no asɛm foforɔ koraa kakra but deɛ mehunu amanɔne no ɛna mede ɛreba. Manya ma yɛhɔ experience kakra wowatena hɔ akyɛ no you see them sɛ bɛrima ne ɔbaa wɔn aware wɔn te fie baako situation wei. Kyerɛ sɛ, sɛ woyɛ obi a Honhom Kronkron te wo mu a, oh, sɛnea ehyia wɔn a wɔn mmienu nam gyina abɔnten rekiisi! Kyerɛ sɛ, deɛ wo ho bɛyɛ woɔ no, ɛ, ɛ, ɛ, kyerɛ sɛ, wo honhom ma wohunu sɛ baabi a wogyina no, wompɛ. Enti, menni ɛho, ɛ, kyerɛ sɛ, menni ɛho asɛm biara. Okay, woyɛ ɔbaatan, yɛma wo kwan mbɛ mmienu mmiɛnsa Ee! na tu Ghana mmabunu foɔ ɛmfa kɔ Ee! Yɛn yare ɛne Ghana mpanyinfoɔ no. Ee! Ee! Sane sɛ yɛhwɛ Eyi a, din bi koraa bɛba ba out a, mpanyimfo, ebi sɛ adɔkotafo, ebi wom, ɛɛ, mmara, mmaranimfo, ebi wom, ɛɛ, mmarahyɛbadwafo, ebi wom, wɔse adwuma, ɔ, profession bi a wɔman mu biara ebenya emu su ne ban bi a wɔn nso practice. Yeah, deɛ ɔbɛnya. Oh, sɛdeɛ na woka no, mɛsan abɔ hɔ bio, ayɛ, ɛyi, tokuro bi a ɛdeda hɔ a ɔbɔnefoɔ no awura mu. Ɛno nti, adeɛ baako koraa ho afotuo a mede ba sɛ wowɔ baabi na woredi nkɔmmɔ a ɛsɛ sɛ wohwɛ yie. M'adwuma ho sɛ na meka kyerɛ sɛ meyɛ adwuma wɔ Skipo. Yɛwɔ saa nkurɔfoɔ no bi a wɔn na sɛɛvo plane mu Skipo hɔ, yɛne wɔn na yɛ adwuma. Wosɔre tia no a, yɛbɛyi wo adi nnɛ.
Wɔn yɛ very powerful. Mese wosɔre tia no nnɛ, yɛbɛyi wo adi nnɛ. Why are they powerful?
I don't know the spirit behind it, I just don't know. Kyerɛ sɛ wɔyɛ ne nneɛma a wɔyɛ no na wofill sɛ woyɛ straight. Wo sɔre tia no a ebeyi w'adi nnɛ nni sɛ wo discriminate wɔn ho. Enti ɛyɛ adeɛ bi a ehia mpaebɔ. Ɔhene, ehia mpaebɔ. Woyɛ ɔbaatan, woyɛ ɔbaatan na asɛm wei bi ato wo a, ɛyɛ mpaebɔ. Baabi a mɛtumi de adura no because biribiara nni hɔ a wobɛyɛ. Memfa nsɛ sɛ mewɔ nso nsini. Woanyinsɛn wo ba bosome nkron awo no na wo ba abarimuwaa all of a sudden wohunu sɛ wɔwɔ saa situation no mu a, gye sɛ wobɔ mpaeɛ. Ɛna Awurade ahummɔbɔ no agye no afiri mu because ɛyɛ tumi a ɛɛden papapapapa. Yɛnte aseɛ saa kakra yi, ɛɛden papapapapa. Sɛ ɔde toto Bible mu adeɛ bi a ne yɛte aseɛ a ɛnyɛ yie a, ɛte sɛ yareɛ twerɛ because yareɛ twerɛ, wɔ Yesu no ankasa bia no kasa wei gyesɛ akɔnkyene ne mpaebɔ, ɛnyɛ asɛm ketewa, ɛnyɛ asɛm ketewa, nti advice a mede bɛba, mesrɛ mo abusuafoɔ, woyɛ ɔbaatan a, bata Awurade. But Awurade, deɛ nti memmɔ mpaeɛ mma yɛn mma yi? Bible ma yɛhunu sɛ asoɔden mma ɛreba. Ne mmerɛ mu na yɛwɔ yi. Advice a mɛtumi ne abaatan a. Aka yi, abusuafo egu so redi nkɔmmɔ. Yɛn maame Patricia Konadu Peters ne no retwe nkɔmmɔ afa LGBTQ anaasɛ LGBTI plus a ɔsɛ ɛkeka ka ho no. Na ɛnyɛ ɛno nko,

Ghana ɛnnɛ edin baako a ɛwɔ hɔ kɛse paa yɛ Slay Queens. Wɔn na ɛtrɛnde, wɔn na ɛwɔ followers, wɔn na ɛtwerke, wɔn na eyi wɔn ho akyerɛ, wɔn na wɔn wɔ form, wɔn na wɔn wɔ absorbers. But ɛma advocates bebree hu sɛ wɔn regu mmaa anim ase. Yoo, mɛ, mɛ, mɛka Slay Queens no ho asɛm kakra, ɛfiri sɛ, amanɔne, sɛ, sɛdeɛ wɔsi akyerɛ mu ne meaning ne seesei, sɛ wɔn yɛ nkorɔfoɔ bi a wɔyiyi wɔn ho, a wɔn twerking, twerking no yɛ deɛ wosa na woyɛ yɛ nneɛma bi, wonante, aha, okay, sɛ wode compare amanɔne a, Slay Queen no, Slay Queen no is nothing. Ebi nni hɔ anaa ebi wɔ hɔ? Ebi wɔ hɔ but in a different way because slay queen aha deɛ no ɛyɛ obi a ɔnni bie na ɔpɛ sɛ ɔfɔɔ so nya bie. Aha deɛ no? Aha deɛ no saa na mehu no o. Ɛkɔm dede yɛn. Pretenders. Saa.
Ɛkɔm de wɔn. Ɛkɔm dede yɛn ɛna Nyame adom n'abɔsuo yɛ kama enti ɔfeel sɛ barima bi a ɔbɛtumi de n'abɔsuo no adaadaa no ne no akɔdaa ama no sika ama watumi de atotɔ nneɛma akɔ de anya ahonya ɛne yɛfrɛ no slay queen but amanɔne deɛ Wɔn ntaade a wɔhyehyɛ no ano, wɔn ɛ, baabi a wɔhyɛ no wɔ hɔ koraa, ha yɛn hyɛ. Ebi yɛ tiatia ankasa. Yɛn ho nyinaa gu abɔnten te sɛ summer time a ɛreba yi. Obi nufo nyinaa gu abɔnten nenam ne baabi. Yɛmfrɛ wɔn slay queen. Ɛna yɛn a yɛwɔ hɔ no nso, kyerɛ sɛ, ɛyɛ biribi normal. Yenni biribi atia wɔn, sɛdeɛ ha mo mowɔ biribi tia slay queens no. Enti, tumi slay queen no sɛ akwadaa bi a wayɛ sotie ama ne maame. Na wɔyɛ Kristoni ba a, kyerɛ sɛ wɔnni wo de, ɔnyɛ ne ho saa. Enti Slay Queens no, aha no mebaeɛ meka sɛ menhunu biara nko, mahunu one or two bi. But ɛyɛ wɔn a ɛkɔm de wɔn no. Ahiafoɔ mma paa. Slay Queen bi wɔ hɔ nom a wɔntumi mfa nkɔwura fie. Wɔn koraa na ɛtumi ka sɛ, oh maame wei yɛ me maame nso na ɛnyɛ wɔn maame. Wɔn ntumi mfa obi nkɔwura fie because wɔn yɛ ahiafoɔ mma a wɔn nnuru baabi a wɔn aduru no na wɔn pɛ sɛ wɔn force duru hɔ. Enti ɛyɛ kɔm na de wɔ hɔ. Well, yɛ maame sɛ yɛ kɔm. Slay queens no definition na yɛ kɔm na de wɔ hɔ. They are pretenders. Yeah, sikani ba bie ni hɔ a yɛfrɛ no slay queen. Ɛwɔ mmaa mu ha. Hey, nkɔmɔ na yɛ dɛ. Ɛne yɛ na slay queens fɔ yɛn nsɛm pa o. Aha, yɛ sɛ thumbs up. San sɛ no kura no ho akyerɛ mu no. Sikani ba bie ni hɔ a yɛ slay queen. Dabi, dabi, dabi, dabi. Wow, wow. Wow wow wei yɛde kyekyere ɔman ma no yɛ yie ei amammerɛ ne amaneɛ. Ei dabi yɛde kyekyere ɔman ɛnyɛ yie yɛde kyekyere ɔman ɛnyɛ yie deɛ menim sɛ akataasia kataa ho sie na siesie wo ho yie na bɛɛma ɛmmra mesrɛ wo ei hwɛ tete wɔ bra agorɔ kama kama kama kama yɛde ntoma si wo koko na wo nufunu kora yɛyi ato nkyɛn kyɛ sɛ mɛɛma a wɔn baa hɔ no ɛkyɛ ɛyɛ asɛm kɛse a wɔn hunu bi da wɔn Enti, daabi, daabi, daabi. Sinapui no deɛ, ɛnho. Yɛde bu ma yɛnyɛ yie. Yɛde bu ma yɛn ɛnyɛ yie. Um, yɛ maame ne adeɛ nyinaa. Pat Peters ɛne ne twe nkɔmɔ no. She's been promoting our cultural in the diaspora. Ɛne deɛ ɛkeka ho nyinaa. Nti amammerɛ ne amaneɛ deɛ, ɔnim mu bi. Ɛno nti na ɛnnɛ wa define slay queen no ama yɛn na wakyerɛ deɛ ɛsɛ yɛyɛ ne yɛnyɛ. Yɛ parents, abaatan, guardians have a stake in this. Wɔn na aboa ama yɛakɔduru saa mpɛmpɛnsoɔ no ano. Awofoɔ di fɔ sɛ yɛbɛnya slay queens. Mepakyɛ awofoɔ nni fɔ?
Guardians, parents.
Awofoɔ nni fɔ ɛfiri sɛ deɛ menim ne sɛ obiara, ɔbaatan biara nni hɔ a ɔbɛka sɛ ne ba kɔyɛ slay queen.
But yɛwɔ bi now yi, wɔn nso wɔ awofoɔ no. Wɔn wɔ agya ne ɛna nom. Eh, deɛ menim ne sɛ slay queen no ɛnamfoɔ na ɛde ba. Okay.
Ɛnamfosɛm na ɛde ba. Okay. Because ɔbaatan biara nni hɔ a ɔbɛpɛ sɛ ne ba bɛkɔ akɔyɛ slay queen. Enti nnamfofoɔ no, ɛstate firi nnamfofoɔ no hɔ. Obi yɛ bie na ɔde wo awura mu. Afei na wode sika ɛba fie. Ɛnam sɛ wo maame no ankasa kɔm de no nti, wode sika no ba a, ɔmmisa wo sɛ Ɛhe na sika no firi? Na afei wo ankasa wo de wo hu sɛ slay queen na ɛkɔ so because me koraa seesei me na mede sika kɔ fie mede kɔ a yɛsɔ me mu nti abaatan no wɔn bɛdi fɔ koraa yɛmfa sɛ bɛyɛ twenty percent maame bia ni hɔ ɔbɛka kyerɛ ba sɛ wo kɔyɛ slay queen nsunsuasoɔ ɛɛhu paa maame bi nansa hwɛ sɛdeɛ na yɛ social media yɛ nyina ɛhu de sɛdeɛ wɔn si wuwu wei yɛ de wɔyɛ poison wei

Dabi,
because ɛkɔm no nyɛ kɔm pii saa. Sɛdeɛ tete hɔ nyinaa na ɛkɔm de yɛn na yɛn nyinaa na yɛwuo mu. Sɛ anyɛ slave, ɛyɛ suban. Ɛyɛ suban. Me ma wo yɛ ɔbaatan me ma some few minutes na yɛn ne slave foɔ no kasa. Ɛdɛ na aka kyerɛ. Yee, maame no no. Seesei mo abosuo koraa yɛ different. Sɛ wohwɛ mfie bɛyɛ aduonu a ɛresane ba yi a, Saa term no yɛfa sɛ fɛ ɛfi adua ne atwa mu nkwadaa ne yɛwo wɔn ne yɛ different yɛn ni to asantefoɔ mmaa koraa special deɛ yɛyɛ nkorokorowa ntia ntia nketenkete seesei bɛɛ 20 years ni nkwadaa wɔ wɔn ba wɔn ho ɔfa ankasa waa wohu sɛ abaayewa gyina hɔ a ei wohu sɛ abaayewa gyina hɔ a wo se yes nyame anwene a wanwene ni yɛsrɛ mo ma ho ɔfɛ ma mo nsɛe no Yɛsrɛ mo aa, sɛ Awurade ama wo biribi te sɛ saa ahoɔfɛ no a, ɛno nkyerɛ sɛ fa kɔyɛ slay queen. Slay queen korɔ yi ara na wɔn de ɛtoɔ a yɛwɔ paneɛ ba. Seesei nkwadaa yi bi to nyinaa poro social media, nkwadaa yi bi wu ɛnam sɛ mopɛ sɛ moto no Awurade koraa de ama mo nsa ayɛ kɛseɛ. Enti me maame mɛtu mo fo, mesrɛ mo, sɛdeɛ Awurade abɔ mo no, ɛyɛ fɛ dodo, ɛyɛ fɛ. Enti yɛsrɛ mo, monyɛ aboterɛ na montena ase nyɛ setie, na mmarima mmɛwura fie mmɛware mo, na wɔmfa mo nkɔtena awareɛ ase, na slay queen no, monnyae. Afotuo kakra bi a mɛtumi de ama wɔn no. Wo a m'abusuafoɔ, ɛnnɛ nkɔmmɔ a yɛbɛdi yɛ no, sei na ɛteɛ, ɛnkyɛ ne yɛsɔre nkonnwa so na makae wo sɛ yɛ maame ne adeɛ nyinaa, ɔyɛ veteran actress wɔ Kumawood industry no mu, na ɔsan yɛ obi a wagye hene yie paa fa amammerɛ ne amanneɛ ho a ɔno ara yɛ adesiedeɛ. From the hɛ. Yɛ adesie deɛ ɛ ayeforɔ obi wareɛ sɛdeɛ ma wɔn mo yɛgye awareɛ efie deɛ papa wopɛ ni broni deɛ a ne nyinaa yɛbɛyɛ ama wo me ankasa so me me me meyɛ camera woman metwa video me ankasa so meyɛ magazines woyɛ party bi na wopɛ sɛ woba me magazine no mu a yɛfrɛ no ɔbaa sim a mede wo bɛbam Wopɛ sɛ wo program yi bɛtwa na mekɔyi no wɔ aburokyire a, mewɔ television station program bi wɔ hɔnom a ɛyɛ Monday anwummerɛ biara wɔ Amsterdam. Mɛtwa w'adeɛ no na mede akɔ hɔnom akɔyi ama wiase nyinaa ahunu sɛ wowaree ɔbaa no anaa barima no nso waree ɔbaa no. Enti nneɛma bebree wɔ me mu. Numbers no nam screen no so, meboa? Aane. Aane, wobɛtumi afa ano afrɛ yɛn maame Patricia Konadu Peters. Madam na waboa Ghana nti ade Ghana wabɛyi deɛ ɛbɛtra kakra. Me wɔ ha me wɔ ha paa. Nti ha nso obi ayɛ biribi a ɔnto nsa frɛ wo. Abrokyefoɔ no nso saa. Abrokyefoɔ no nso saa. Ɛnyɛ sɛ woyɛ biribi a megye wo sika nko ara. Wo hia afutuo bi a frɛ me. Mede bɛma wo wɔ aberɛ a wo ntua hwee. Me nneɛma no nso a ayeforɔ nneɛma ne ne biribiara te sɛ deɛ ɛyɛ no abrokyire no wo pɛ sɛ wo yɛ biribi a wo ba a mɛ busa wo budget. Mɛ busa sɛ maame anaa paapa. Na wa cut wo coat no akɔ ne ntua saa. Ma wo coat cut wo coat no ne ho nyɛ pɛ. Sika sɛn na wowɔ a w'adeɛ na woyɛ na wopɛ sɛ wode yɛ? Memmɛ nhunahuna obiara kyorodoododo a nyɛ m'anan kokokokoko. Ɛnyɛ sika nti na mewɔ ha, mede me nipadua aba sɛ mede reba abɛboa. Wow wow wow abusuafoɔ na saa na ɛteɛ nkɔmmɔ na yɛdie no yɛredi no sɛ yɛbɛka gya bi na yɛatoa so da foforɔ yɛ maame ne adeɛ nyinaa ɛnnɛ mɛma no kwan na wakyea saa nso yɛafe no Ghana ha paa ɔnkyea kakra ansa na ma yɛasɔre nkonyasoɔ bio. Ɛneɛ na mɛkyea paa me ba baako a mebaeɛ a mehwehwɛ na menhu no virus virus virus mekyea wo paa afei kwadwo nkansa kwadwo ma mente wo nka mekyea wo paa wo maame maba mewɔ town mekyea wɔ biaa miracle films foɔ awo yaa awo mewɔ ha o ahaa mekyea wɔ biaa enti ei bill bill asamoa ɔhene mewɔ around mekyea wo mekyea wo paa jackson me director baako pɛ

Na yɛmfa amammerɛ kwan so awareɛ no yɛnyɛ no kama paa ɛma wo wohu yɛ maame a biribiara bɛkɔ so. Numbers no wɔ screen no so. Ghana number no koraa ɛni ne tirim. Wokɛ sɛ ɔmmɔ koraa ɔtumi mmɔ. Afei na maba nti. Afei na waba nti. Ɛyɛ zero three sɛn? Mepatwɔ mentumi nkae koraa. Me a mɛbɔ number no ama mo. Ɛ mo a mopɛ sɛ mogye number no off air de no montie no yie. Yɛ maame Patricia Konadu Peters. Ne company name no koraa moama me o. Aye Genesis Enterprise. Genesis Enterprise.
Ghana ha wabɛduru a na pɛsɛ ɔne kasa. Mo a moa eh, Holland na Amsterdam na mopɛ ware na wabɛduru a na ɔnya mmaeɛ no, momfrɛ 055 396 6316 055 396 6396 ɛwɔ screen no so fa na frɛ yɛ maame na afei ɔmmɔboa wo. sɛ woyɛ traditional wedding no woyɛ ayie no ɛɛ ne deɛ keka ho bibia wɔ bi wotu bɛdi bibia wɔ bi na ɛnyɛ no nko ɔyɛ na asan de akɔ Amsterdam ama wo magazine nso pɛ sɛ wapie wɔ mu a ɛba ɛba a wowɔ mu bi ne ade ɛyɛ ɔbaa sima right yeah uh, Genesis what Genesis Enterprise.
Ɛyɛ Ghana ne Amsterdam ɔwɔ hɔ na biribiara akɔ so. Me maame bi gyina aburoni wankyia no wabɔ me sign saa bodi nne me nkɔ wa. Ee me kyia me ba buroni ba m'adeɛ baako pɛ me ma nyina yɛ mɛma ɔno na ɔyɛ me ba piesie ah, Frida Mrs Frida Obeng me kyia no ɔno nso wɔ Germany.
Mrs thumbs up nso yɛ kyia paa abusuafo aha yɛde si deɛ da ekosi yɛ ne pitiri me din ɛde kwasi fo so me gye mo dasani.